Tutan cu nizan naite i piattana pakhat a ummi khampat lei kan naupa bawmhnak kong te ah khan vun hrilhfiah le vun fianter ka vun duh. Kan buai ngai kha kong te ah khan. I hi kong hi kan van chim hlan te ah keimah konglam te ka rian ṭuan dingmi konglam te tlawmpal te van chim ta ka duh i hmaizarh chung hi kan Laitlang lei ah khualtlawn kai tim cang. Kan Laitlang Lairam a bik in Thantlang peng chung hi ka tlawng lai. Khuariat khuakua hrawng hi tlawn kai tim. I hi ka tlawn tikah hin video tampi ka va tuah lai i a bik in tutan ka khualtlawnnak ah focus deuhmi cu tikir khuahlun le khuathar ah hin documentary tuah ding an ka fialmi um i cucu va tlawn kha kai tim i kha pin kha va tlawn pah khan thil dang pawl zong kha tampi ka va camp chih lai cucaah cun atu i a ka zohtu zong nih khan laitlang lei i nan sia herhmi Biana ah video tuah ding cuka hmun cuka lei kha video rak kan tuahpiak silo le interview biaruahnak hei ti phunphai pawl maw hlasaknak amah ani ani kha rak kan tonpiak timi pawl kha a um ah khan cun bia cah khawh a si khawmhmenh ah khan rak ṭial u law ka rak tuah chih te lai biacah ding hna nan neih ahcun i a bik in tikir ka kal lai cu pinah khua dang pawl ah khan mi har kan miphun nih kan ton cuahmah mi atu lio i kan dothlennak le ral ruangah mi harsa tete ka va ton hna lai, bia ka va ruah hna lai, zeitindah an um ning, an ṭhutdir ning, khuasak ning pawl kha bantuk zong kha tam deuh piin ka va tuah chih lai. Cu pinah kan Laitlang chung i fing le tlang siseh, tulio i an ṭuan cuahmah mi lo rian ti bantuk pawl hna kha zei tiang dah an phak, an facang hna a ṭha maw? ti bantuk an lo thlawhmi hna a har tuk maw ti bantuk pawl ka va tuah chih lai i tampi video ka va tuah lai i kha tikah khika lei khi cu internet line kha hmunkip ah khan a ngah ti lai lo ca khan internet line angahnak tete khan hika ka chianal ah hin ka van upload pah lengmang te lai i hmaizarh chung ah hin kai thawh cang lai i kai thawh hlan chung paoh kha cu atu bantukin biaruahnak phun le thawngpang tete a ummi kha a ummi kha upload ka van tuah peng rih lai i comment hi a biapi ngai comment hi ka rel peng i ka comment nan ka comment mi ning deuh khin zei ka ti lai biachim le kalpi kha ka timhmi si mipi nan duhnak hoih deuh khin i cu tikah atu i laitlang ka tlawn dingmi zong ah hin comment kha rak tial te law biacah nan duhmi kha kan tuahpiak hrimhrim hna lai zei ka ti lai khi zapi ca ṭha dingmi thil a si ahcun maw i kan tuahpiak hna lai i kachian ah zoh zapi zoh khawh ding in ka rak thlah ṭhan lai cun comment ah khan mizo lei thawngpang zong kha rak kan chim piak chih te ti mi kha kan unu nih khan rak ṭial mi te zong kha ka rak hmuh si mizo lei thawngpang hi zei ka ti lai tikah kan chim ngam tuk lem lo hei ti ko si lo mu e an ni he local deuh khin am van um e ramdang lei he khin miphun dang he khin cu tippi ngai ngai kha ni pe tlaih tuk lem lo an local ngai ri ka ti lai chu e khi kan ni tu lio kan dir hmun ah khan chun zei kan ti lai kan dirhmun a chia ngai lio khi si caah khin kan chim sualmi kan rel sualmi pakhat pahnih a um ah khan cun kan miphun ningpi in chiat le uh, wolh pam hei tiu silo ke hmai chiatnak hi a chuak kho dingmi si caah khin ka chim du chim kai tim lem lo cun mizoram chung zongah hin an khuapi ti bantuk cun an khuate ka tlawnnak te pawl zong ah hin vlog hei ti phun khi ka tuah tuk lem lo video pawl zong khi a ruang cu biachim holh rel kan i palh sual ah khan cun keimah lawng si loin kan miphun ding pi khin an kan ṭhi sual lai ti khi ka phang deuh cucaah cun an duh lo ning in kan tuah sul lai ti khi kai ralring deuh e video khi ka tuah lem lo mizoram chung video te pawl he ik e pa si ca khan zeipohsiah kanmah kong tu kanmah le kan konglam tu he fiangfai deuh in chimrel khawh kan i zuam lai i mizo hi ka uar ngai hna anmah le anmah he thazaang an i pe tuk annih he anmah i local news pawl he channel kip nih an thlah zongah kha channel kip kha thazaang an pek dih ahohmanh khi thazaang i pek lo ngaingai khi an nei lo anmah le anmah khi an i cawisan ngai YouTube YouTuber zong an tam zeiruang dah an tam ti ahcun tha an i pek tuk tha an i pe comment kha tial an huam comment ah khan An duhnak pawl cu bantuk kha bantuk in siseh ti bantuk kha rak kan zuampiak ti maw siloah ah hiti deuh in ti bantuk pawl khi comment kha an feedback kha an pek peng hna tikah khan an tha um video tuahtu zong kha tha tlung i subscriber hrimhrim kha an ṭhawng cucah cun mizo lei hi anmah le anmah an i cawisan i kannih zong lai holh tein Laiholh in atu bantuk YouTuber si hi a fawi lo. Laimi caah cun a ruang cu Mizo bantuk kha kan si lo. Kannih hi cu tlawmpal te khi bantuk lei ah khin social media lei ah khin kan kal ning khi a van i dang ngai rih. Hmailei ah cun kan ṭhawng te ko lai, a ṭha te ko lai ti zong kha ruahchannak ka nei. Kan singer pawl, hlasak thiam pawl zong khi an subscriber ka zoh piak hna le cuti ngaingai khin subscriber an nei kho lo thongbawi hna khi 21k hrawng lawng se cun ianglen sung khi bantuk tluk hrawng lawng khi an pha kho kha tik ah khin oh khi kanmah laimi hi kanmah le mah kan i support lo ngai timi khi a vun lang ngai i zei paoh sia hmailei ah cun Miphun dangpi va subscribe lengmang nak sa cun kanmah le kanmah tha kan i pek hi thil tha si. Cun zeipaoh hi kan otka asi ca khin tlamtling lonak lawng te si lai. Ka tlamtling hi a har bak. A ruang cu kanmah lai holh tein thil khi kan tuah tuk rih lo i cun feedback zong hi a tlawm tuk. Mah ca cun khi zeihmanh khi a ṭha kho rih lo ka ti la cu. Cucaah cun supportnak tampi komen ah khan rak kan ṭial, rak ka ṭial piak u law cu bantuk kha bantuk khan a tu zong kha nan van ka ṭial piak lengmang nizan ti ni hrawng zong ah khan a ṭha tuk ma kha ka uar tukmi si. I cu hlan ah khan cun media dangdang he khan kai pehtlaih peng. The Chin Post sizong ah cun CBN tibantuk pawl sizong ah khan kai pehtlaih peng video tibantuk news tibantuk sizong ah khan nan atu hi cu keimah te khan ka dir ve cang keimah tein kar ka hlang ve cang lai ka tila cu foinak cun i tutan khual ka van chuah bak hin video pawl he hi ka channel long ah hin ka upload dih lai ka upload dih lai ca khan Thazang pek hna nan ka duh sual ah khan cun thazang pek khawh ka si i a bik in kei kai timhmi kha cu documentary deuh hi si documentary le mi harsa kanmah bantuk a harsami kha va ton i va bawmh keimah nih va bawmh thengmang si lo zong ah khan zei ka ti lai zawn a ruattu hi bantuk lei ah bawmh chan a duhtu kha bantuk tete caah khan aho uh, a ṭhahnem lai tiah khan kha bantuk deuh kha uh, thazang ka chuah deuh ka ti lai cu i decrementary he tutan ah tikir ah hin uh, avoi khatnak tutan khol ka tlona hin tikir khulun le khothar he an ka fial i decrementary ka tuah lai cu pa ah cun zeidah ka tuah lai tiah cun hlan lio ralkap chan i arak sual takmi khimmong yi ni arak hremmi hna khua cun minung kha bantuk kha Kim Mong Yi a cawlcangh ning ka ti lai cu a rak hremnak hna pawl kha biaruahnak ka nei hna lai mi hi kai timhmi se uh, pahnihnak i cucu uh, tu zong kha contract khawh mi minung kha cu ka contract pa cang hna e kan ton lai cu bantuk cu bantuk bia ruah kan duh tim i pawl kha e ka ton cang hna e bia ka ruah ka, ka hei cah cang hna le kha pawl kha Zei ka ti lai aa herh theih awkah a tlak ngaimi le theih nuam ngai khi an si. Hlan lio ah zeitindah a rak hrem hna timi pawl khi maw khimawng yi cawlcangh ning. Cun ralkap nih Laitlang an rak uk lio ahhin tansui chan lio ahhin zei bantuk dirhmun dah an um timi pawl kha tampi ramchung ah um rihmi hna kha biaruahnak ka va nei hna lai i ramleng zong a chuakmi tampi nan, nan an um lai le zeisi paoh ah comment ah khan rak ka tialpiak te law nan duh herhmi ca duhmi nan neih ah khan cun kan tuahpiak chih te hna lai timi te kha i zeisi paoh ah naite nizan ti ni te ah khan khampat kan naupa kong kha facebook lei ah rak post i hihi keimah nih keimah duh in ka post mi kha a si lo cun khampat lei zong hi ka theih hngal an tam tuk lem lo i khampat i a ummi tumthang timi nih hin a rak ka pehtlaih a rak ka pehtlaih i cu tumthang zong cu a hlan ah ai thei hngalmi zong kan si lo zei bantuk minung a si zong kha ka thei ve lo i tumthang nih khan a rak ka pehtlaih i bawmh a ka hal ka ti lai cu foinak cun bawm a ka hal kan dirhmun chia ngai khampat ralzam atu lio kan dirhmun cu bantuk kha bantuk kan tong ai awk din awk zong kan har ti bantuk pawl kha uh, video file in se aw in se tampi rak ka kuat a rak ka kuat tikah khan ma i kan naupa kha uh, a dang tein video a rak tuah i a rak ka kuat a rak ka kuat i hihi keṭuh tuahnak dingah bawmh hal kan in duh ko ti kha si. I khi kan naupa hi amah konglam hi tlawmpal te a van amah tumthang chim ding tein mu. Kan naupa hi a nu le pa hi ai ṭhenmi an si i a pa nih hi nupi dang a nei. A tu lawlaw se a rak ka pehtlaih lio hrawnghrang te ahhin cu kan naupa cu a pa a nu ei le a pa sinah khua a sak lio si a ka ti i a ummi cu tikah atu bantukin an harsa ve kan ti ko lai amah tumthang nih a van ka pehtlaih ning ah khan cun an harsa ve tikah khan hi bantuk thil a can lai hi ka ruat lo ti kha amah tumthang nih khan a ka ruahning cu si i kha tikah khan Facebook an van post tikah khan nikhat a vun rau i an i hnihnak ah khan ramleng lei ummi khampat-mi mi tampi nih khan van hmuh cio an van hmuh cio i Tuluk i ummi a nute a nute taktak nih khan a von hmuh ve. A von hmuh tikah khan a rak ka pehtlaih. A rak ka pehtlaih ah hi na thil na tuahmi hi zeitindah sining si timi thil sining kha a vun ka hal. A vun ka hal tikah khan ka vun chimh. Hihi amah a nu le pa a nu siseh cun a chung le a pa zong siseh a chung le dang theihpi nak tel lo bak in nan post mi a si tiah khan a rak ka ti aw sitak tumthang nih zeipaoh kha bawm ak hal mi si kha bantuk nu le pa theihpi nak le thiehpi nak lo ti kha ti tiang kha cu ka rak hal ve lo cun amah zong nih khan video falte a rak ka kuatmi kha ka hei kuat chin ve kha pawl kha ka chimh ka chimh tikah khan a si kho lo hihi cu kan ning a zak hi bantuk tiang tiang i thil ti hi cu thil ṭha si lo ti khan a ti tikah khan kei zong nih khan tum thang kha ka van pehtlaih ṭhan van pe tlaih than i ca te hna ka kuat an an umnak la hi line he du pau khan man kho si lo tik ah khan foi le bai zong khan ka pe tlaih kho lo i kha khan facebook lei kan van post a khan ama kan naupa john avan rot tu avan facebook kan post me avan mu tu na ni chekhot ni khan phaisa kha ting sari le thong som sari le thongkhat le zanga khakha an rak kuat i cu zong cu keimah sin i direct ti khan kuat lo khan khika an umnak lei i KP number kha ka hei pek ve hna tumthang nih a rak ka pekmi kha ka hei pek hna le cuti cun anmah nih khan ti khan an rak kuat an umnak hi Nagaland lei si tikah khin Kawlram phaisa khan hmang kho Kawlram phaisa khan hman kho tikah khan tikhan KP zong kha an hman tikah khan tikhan direct khan an rak kuat i cu tikah an nute le nih khan zei paoh si ah hihi cu kan duh bak lo mi hmual phoh bak si ramdang ah kan um cio ve ko ka tu tuahnak zong ah hin kan tawlrel ko atu hi kan tawlrel cuahmah ti khan an ka te e a ke hi thonghni la kulanga a khan ai hliam cak mi kha si e Ka ṭuh tuah hi a za rih lo, ka ṭuh tuah zong hi kan theih ko ti kha a nute le nih cun an van ka timi kha si. I kha khan phaisa a chuakmi zong hi kan in khirh ṭhan lai tiah khan an rak ka ti. A zei paoh siah hihi cu an bawmh cangmi si tikah hin keimah kut cungah luhter hi cu a si kho la lo tiah khan ka ti ve hna. Hi kha tikah khan tumthang nih khan A rak cohlan hna tu kha a rak cohlan hna phaisa zong cu tumthang sin ah an rak khirh cang i hi kong ah hin an thinhung ngai ka ti la cu tumthang cungah khan tumthang cungah khan an nu le pa theih lo bak in hiti hin nangmah du in thil na tuah nangmah du in thil na tuah mi ruangah kan mualpho dih ti kha tumthang kha fak ngaiin an ti i hihi a nute a ka chawntu zong nih khan mah nute kha a facebook ah khan laugh a von i thlah i a facebook a phir ṭhakhun ti sarua ka te i laugh in khan facebook lei ah khan hi bawmhnak kong he pehtlaih khan bia zong kha rak chim i kan join ve lai kan pahnih in kan chim ti lai ti khan a rak ka ti natein kan i join kho lo i ti khan live khan Facebook lei zongah khan bia a rak chim i hika zawnte ah hin theih tumthang nih a chim ding ah khan cun a nu ei le cun a pa le zong kha ṭha tein an theihmi si ko ti khan a ka ti na te khan a nu taktak ka ti la cu hringtu a nu taktak le nih khan le a nu taktak a chung le nih khan an rak thei ti lo ti phun khan tumthang nih khan cun a ka ti ning kha si i zei paoh sia atu cu phaisa zong kha an rak khirh cun facebook i kan post mi zong kha an kan khirh ṭhan an kan khirh ṭhan i bawmchantu cheukhat kha ka pehtlaih ṭhan hna kha zei paoh sia cu bantuk thil kan tong i kan in khirh ṭhan hna lai tiah khan ka ti hna i cuti cun atu hi a khirh zong hi an khirh rih rua lo da ka ti tum thang zong nih khan a rak KP number po kha ka hei kuat dih le receipt te pawl zong kha a rak ka kua ve rih lo tu tiang ah cun le ka kha cheu khat nih khan cun a zei pauh sia kei kha cu rak ka khirh duh hlah i mi harsa na hmuh hna ah khan cun na khual tlawnnak ah miharsa tete an um ahcun rak pe te ko hna a timi zong khan um i kan i lawm bak atu bantukin facebook lei ah harsatnak kan tong i ti thong ka vun thanh tikah atu bantukin nan rak ka zuan hnawh i bawmhnak nanmah le nan ti khawh tok ten nan kan bawmh mi cungah hin lunglawmhnak tampi kan nei i hika hin Phaisa hi Kawlram phaisa in ting sarih leng a si i an sin ahhin tingruk le tlawmpal lawng a phan an ti. A karlak ahhin tingkhat hrawng hi ai duh rih. Hi zeipaoh siah kha zong kha ṭha tein tawlrel khawh kan i zuam lai i i an kan bawmtu, an kan kuatu sinah khan kan khirh ṭhan hna lai. Hi hi ahhin Facebook kha kan von post cang laklawh tikah khan cheukhat zong nih khan bawmh ka duh timi tete kha an tampi rih an tampi rih tikah khan hi ka video tu hin ka van in share te hna lai hi video te zong he ka van in share than te hna lai ka rak thong thannak zong ka rak tuah chih ka ti lai cu kan let thiam ti hna lo cheukhat kha midung pali panga rong khan um rih zei paoh sia kha bawmhnak tu kha cu chungkhar lei lungtlinnak tel loin tuahmi a si caah khan kan phihkhar dih cang timi te zong kha theihternak ka van in tuah duhmi hna si. I zei paoh si ah tutan cu cu vial cun kan bia kan donghter lai. I nizan ni ka chimmi thongkian, pu thongkian le thlabik le mongmong kong ah khan tlawmpal te van pial ta ka duhmi cu nizan ah khan anmah chung he khan kan i contract kho e kan i contract e rak kan chim piak rih duh hlah tiah khan an ka nawl a ruang cu biafiang kha anmah a tlaitu ralhrang lei nih khan ca an pe rih hna lo i zeitindah an tlaihnak sullam te pawl kha maw ca an pe rih hna lo e a lenglei i bivai vuan a ummi lawng kha ser e bivai vuan a ummi tu kha cu mi pakhat an tlaih i Hakha CDF khapa phone ah khan cu bantuk kha bantuk an hmuh i cu, cu ruangah an tlaih timi pawl kha bia kha tampi um a leng natein kha pawl kha kei chim ka duh lem lo a ruang cu keimah bak nih ka contact khawh lomi thawngpang kha cu va chim zongah khan chim sualnak le thil dik lo kha chuak khomi si cucaah cun keimah tu nih ka hlat khawhmi thawngpang thawng dik a um tik tu ah khan felfai deuh tein chim khawh kai zuam lai cun CNO CNDF kong tu kha cu nan theih ciami kha si ko i anmah lakah khan i theihternak um loin hi bantuk ralhrang he hawikom i tonnak an neihmi kha si hi kong hi cu chim fakpi in chim len zong kha kai tim lo a ruang cu anmah lei nih statement tete zong kha statement ngaingai si loin thongbulten tete zong kha an van thlah len cun hin zong khan yoman CB lei i biachimnak nawl ngeitu yoman zong nih khan bia rak chim i ca zong rak thlah cang i kha pawl kha tampi chim lem kai tim lo e kai khat co atu bantuk e bia ka chim mi a tam deuh chim kai tim mi ka cu keimah bak nih thong ka hlat khawh mi le cun kan ralkap hna nih an ton bak mi video record pawl khe biatak deuh khin kalpi kai tim mi se ka bia ka ngai tu nan zapi te cho tampi lunglom nak ka nei next ah ka khual tlawn nak pawl tampi in ka rak chia te lai